matek i lok pa lok ka obino i lobo acholi kany ma gin ka lok mono obino ma tye matek i lobo acholi kany onongo giloko pi kaka loko pi lwak i cawa-ni danone olingo pol danone olingo nget man bino gudo manok lok pa balalo nguny dok nget man Gudo manok loka pa lal lapeny ma dong tye i wiya ka kwir tye nyo bito kwir tye gengo in lok loka pa lal in lacungo moni me pa der in lacungo moni me agago gulu kono pa der lamwongo ki otimo ngo ni gengo in jang lok pi balalo. Dano tye ka yelle gen gen gi me lok pi balalo ento in ipeke wun wupeke ko lok lok ka balalo an abino a recording video moni ni bobi wine gi bedo ka yelo dano aa wan kono wan we are the people power kono watimo ngo kono kono anga gutimo ngo en en ma lok tye matek i lok kom acholi ni ki balalo ni. Jali olingo bino ka bango wi dano i Northern Uganda a kono waye ngo kono waye ngo kong gucak ki loka pa lalu in ngeto mo keken ma ka itye acung i cawani kong ilog loka pa lalu collectively waromo kwanyo balalu ki lobowa. watero gicen jone dong wigi odoko teko ma oneno wa i TV jone waci ni gin pe biya kono gini dong bikelo genocide kono gini dong bikelo dong apoko apoko i kin kaki kono ngo ngo gini pien gin acquiring land ja lweny customary land te lokke ni ngom ma community aye loyo nyo kaka nyo dog gang moni aye loyo ma nyutti Tek ka ngeto mo keken ocato ngom me kominiti mo ni i lobo Acholi nyo me dog gang mo ni i lobo Acholi tyen lokke ni kong ki ee mako dano ka lok obibedo maber. Me acel bwodi ma gulingo mot pe gitye ka waco wa gino moni kicak ki makogi calo i mako rwot pe dok mako gino mo matek tutwal dong mwony ki police eni dong giromo mako jo-ni dong. watye ki rwodi mapol marac loyo ni rwodi kweri gin aye tye involved i cato ngom i lobo Acholi kany our land is not a kral to you people pe bedo calo ka leko dyangwu nyo ka gwoko dyangwu the problem ma watye kwede we are not against Ankole macalo tribe we are against the Balalo lawote ma dano waco ni Ankole, nyingi wan onick name ni Dalalo why? Because gubino i lobo wa kany gubino ki dyangi ci guito kwat the nick name Balalo came as a result of you people coming with your cattle to our land. En oweko iwa ni, Wun pa nani? Now, we are not against uh, Uncle Eliezer tribe, but we are against the act of you people bringing your ghetto in our land. Myero guniang maber lobo enoni. Now, mukene dong ero wai ni ka dong kinongo balalo do i central nyo kwene kiryemgi o bene we are not testing individual. wan watye ka ryemo jo ma gitye ka balo ngom ma megwa nyo jo ma gukwairing lan in large scale and gin tye ka spoiling the image of our land meno aye gin ma tye ka icito i lobo pa joni pe ibinongo acholi mo ma ocito ki dyanggi o wan bene wabedo ki dyangi kono onongo pud jo onywarowa gukwanyo dyangi kono onongo watye ki dyangi now in kong iting dyangi olori acel Icit kwede barara ka ca iwacci jalana mito ngom mo eka pyera abic mo me gwoko dyange inen kong ka ngeto mo owil nyo nga ngeto mo keken ma obiye ni jal ngom moni tye kany kunu peko madit loyo tye jo moni ma giketo black board idye taun ci gin waco ni ngom moni tye eka miya acel ka moni, ngom moni tye eka miya acel ka moni. Kicak ki mako brokas. Lutino moni eno ma gicoyo gin ni watye ki ngom kor kwena, watye ki ngom kor kwena. En aye gin lukur eno. Kicak kong ki makogi-o. Me aryo, rwodi kweri, kimakgi-o. Me adek, LC1. Ki dong jo moni, individual moni ma gicato ngom-mi, kong kimakgi-o. ci wabinen alokaloka i lok kom pa Lalone. En aye tam ma marre me miyone. Dano weng guloke, pe gulingo. Dano weng oloki. This thing is affecting all of us. An apwoyo.